елын каршы алабыз һәм без Рәхим. Традиция буенча һәрбер 7-нче, 13-нче һәм 20-нче чыгарылыш без Рәдиф белән икебез генә алып барабыз һәм әз генә шундый Рәдиф алдан сөйләшенмәде, ләкин мин синнән сорыйсым килгән иде узган 10 еллык турында, чөнки 20 елны алсак, Мин, мин әллә нәрсә хәтерләмим, 20 ел элек нәрсә булган. Ул миңа 27 иде.
Әйе.
И пока ради җылый. Әйе, менә... То есть Курт Кобейн үлде ул вакытта, ә син кая булдың, Ради? Ә син нигә әле дә исән? Исән. Әйе. Һәм шушы соңгы 10 еллыкта ничектер үзебезгә дә бер нәтиҗә ясыйсы килә. Глобаль, дөньякүләм булган ниндидер трендлар, беренче урында нәрсә синеңчә менә мәдәнияттәме анда, сәясәттәме, җәмгыятьтәме? Һәм ул безгә ничек чагыла? Барыбер дөньяда нәрсә булып тора, ул безгә килеп җитә ич. Ну, инде, ну, гомумән, беләсең, менә бүген мин укыйм, кемдер әйткән иде, тиздән менә теге социаль челтәрләрдән, гомумән, мәгълүматтан детокс буенча күп шундый әйберләр килеп Детокс чыга. нәрсә дигән Ягъни сүз? син бүтән берне сүндерәсен. Артык күп. Әйе, бернәрсә Чиклисен. әйе, фейсбукларны карам, бернәрсә карамыйсын. Тә- Ничек тә карамыйсын түгел, син аны чик куясын. Чөнки ул үзе Әйе, үзе сиңа әйе. тыгыла инде. Хәзер присосны капатасың да ул сиңа җибә- җибәрә. ди. Минемчә, менә бу соңгы ун ел менә бу феномен белән узды. Элек бит э, кеше ничектер шулкадәр мәгълүмат тудырмады үзе, әйеме? Һәм без ничек тә менә бу далага чумып, без аңа шул кадәр күп нинди теге өметләр багладык инде дөрес әйткәндә, менә үзгәртер дип инде. Социаль челтәрләргәме?
Утырдык геләндә элек ничек. Ул үзгәртте безнең тормышны ничек? Әйе, үзгәртте. Ә хәзер без киресенчә менә шиклибез. Шиклибез, ә без теге Фейсбукны да бер, белмим, кайбер кешеләрне генә укый башладык. Үзе дә, үзе челтәр, үзе челтәр үзе дә үзгәрә башлады, Әйе. әйеме? Һәм ВКонтактене мәсәлән гомумән беркем дә кеше карамый кебек инде хәзер. Хәзер әйе. Әйе.
Мин соңгы хәбәрне карадым, Зөлфия Камалова концертын Вот. рекламалаганмы. Әйе, һәм мәсәлән Instagram ул гомумән теге ничектер а, кызык форматтан киресенчә инде тискәре бергә әверелде, әйеме? Ягъни анда теге, ну, кеше әйтә, ну, анда нәрсә күреп була инде, типа, кем өчен? Ну, визуаллар өчен. Визуаллар өчен.
Шуңа күрә мин син күбәйбер нәрсә булыр менә мисән бу социаль челтәрләр белән. Бу 10 еллык социаль челтәрләр елы дип әйтеп була шулай бит. Һәм нәрсә? Хәзер YouTube бит.
YouTube. Беренче урында юк.
Һәм нәрсә мисән күренә хәзер мисән менә бу социаль челтәрләр татарлашты. Ягъни алар Эчтәлеге генә түгел, әй, эчтәлеге генә түгел, ә ягъни бөтен теге интерфейсы. Рәдиф, э, кайсы э, социаль челтәрләрне шундый татарча э, контент күп булган челтәрләр дип әйтер идең? Facebook дип әйтер идем мин Мин әйтер идем Instagram. Instagram.
IGTV карый кеше үлә бит. IGTV. IGTV. ә...
игтв
алтын орда яулап алган инстаграмны игтв ә, ну чынлап та шулай ул һәм анда э, татар аудиториясе күп һәм карыйм менә ютубта э, безнең тапшырудан кала бит э, лерон белән ни алып бара Алсу. Хафиз. Әйе, Хафиз. Ә, Алсу Хафиз алар алып бара. Карадым әле Руфинә, ялгышыпмы ул бер тапшыру төшергәннәр. Тагын кемдер яза миңа, без вечерний Ургант ясыйбыз анда Ютубта бер егет. Татар Speaking Club'та килә. Һәм карадым, Фәрхәт һәм Фәрхәт яңадан фейк Fake You дигән э, каналларын ниткәннәр инде. Әйе. Ребрендинг ясап инде. Ребрендинг ясап чыгара башлаганнар. Һәм карыйм, ничектер э, әле мин әйтмим теге клиплар, ниләр, йолдызлар, Юк, просто, просто, просто Фейсбукта ул реакция тизер ну, тарала торган әйбер. Ягъни, беренче без продажа яратабыз, Бу безнен өчен бик якын әйбер, әйеме? Ә сиңа гәрдәндә нәрсә язасың, ул башка кешегә күренә. Кайда? Әйме?
Фейсбукта.
Ә, Башка- Фейсбукта.
Башка социаль челтәрнең алгоритмнарының аермасы шул, әгәр дә сине кемдер лайк куямы, әллә нәрсә Мгм. сиңа куя- яза икән, башка кешегә күренә. Ягъни ул ничектер анда лентага да әйтә, Тасмада өскенрәк, өстәрәк Өскәрәк чү- чыга. чыга. Һәм шуңа күрә минемчә, бу бик теге таталаш- татарларга бик якын бер әйбер. Әйбер, ну, ягъни, Facebook.
бер нәрсә эшләмәү генә менә шул. Ну, анда аудитория сүз- күп сүз түгел тарату. татар фейсбугында. М, Беләсең, ха- аның тегенчә генә тагыл, а, Инстаг... А, географиясе зур.
географиясе һәм шундый теге ничек әйтергә, нәхәтте, а, охваты,
колачлавы бик зур, шуңа күрә мин... Димәк, беренче социаль челтәрләр булды.
Икенчесе, минемчә тагын әйтергә кирәк экология темасы. Шулай бит ул шундый трендка әйләнде. Һәм мин анда теге бөтен әйберләрне дә әйтмим инде, теге дөнья күләм хәрәкәтләрдән алып ниндидер көндәлек шундый гадәтләргә кадәр. Димәк, шулай бит, менә минем хатын, мәсәлән, ул безне инде өйрәтә теге чүпләрне бүлеп җыерга, пластик кулланмаска, пакетларны анда күп тапкыр кулланырга, яисә капчык йөртергә үзем белән ә, тукымадан. Һәм ә, Грета Тунберг, шулай бит? Әйе. Тун.
Тунберг.
Тунберг ә, чыгышы булды һәм минемчә ул ничектер беләсезме, яшьләр тавышы шундый. Яшьләр тавышы, экологик хәрәкәт шундый яшьләр хәрәкәте. Ну, кара, монда экология беренчедән Ну, а- эколог бер тискәре ягы бар, ул шундый бик теге беләсеңме, эм, ну, бик гади кебек һәм э, күп акча таләп итә тагы бер. Син яңлап булмый, кая монда экономия? Син бер ну, кебек бөтен җиршыгы шаклый, саклыйсың кебек, ә икенчедән яктан син шул кадәр күп башка энергияне туздырасың. Әйе. Әйеме? Бу бер әйбер. Шуңа күрә, ну, экологлар бит ул төрле бер, ну, мәсәлән, кемдер күп гауга чыгара да, Син уйлыйсың, ярар, сез мәсәлән, инде бер тигрны сакладыгыз. Анда башка хайваннар үлә ич ул якта, яме сезгә аларны теге бит. Алтын урнына мәсәлән, һәм тагын бер әйбер, менә мәсәлән, зур супермаркетларда хәзер экология темасы чыга башлады. Ягъни менә карагыз, безгә сумочка 50 мең 50 сумга алыгыз аны, сез саклыйсыз. Ну, мин саклыйм, ул теге, ну, чыга тал. Спекуляция. Индульгенция кебек инде ул. Спекуляция. Һәм мәсәлән, Грета Тунберг, ул бит үзе әйтте. Чё-то минем эшем уңмады. Әлбәттә уңмады, син уналты яшь, син нәрсә уңадың? Син монда плакат белән торасың да бөтен әйбер чишеләмени? Эк, ну, экология ул Юк, мин фән. яшь- Юк, әйе. ул фән. Кеше уйлый башлады, экология ул мәсәлән, чынлап та ул протест. Әйеме? Мгм. Нидер бер әйберләр, әйдә бирегез безгә теге. Экология ул шундый Ну, бик протест катлаулы әле. фән әйбер, әйе, фән юк. Ну, мәсәлән, беркем дә чынлап теге башка энергия, энергия формаларын эзләүче, белмим, фән кешеләрен Купламый бит, никтер алар да турында күп кадәр шул кадәр язмыйлар, ә менә протестлар турында күбрәк язалар, минемчә, әйеме? Һәм, ну, беләм, дөресенкә дә, миңа нәрсә хуп, миңа бу яктан кызык, чөнки мисәлән, миңа Татар-информ язган иде, сезнеңчә, менә иң төп әйберләр бу ел узган иде, вакыйгалар узган иде, мин әйтәм, минемчә, менә экология, чөнки ул кешеләрне берләштерә башлады. Теле, Аның һәр телгә карамыйча, милләткә карамыйча, именно чөнки менә чүп яндыру заводы булсынмы, шигул шиесмы, шиханнармы, вот барысы да, барысы да, именно кеше ничектер менә үзара тел таба да, җыела да, именно ничектер, мин күрәм, мәсәлән, телефонда анда осиновый хэштег ята, күрәсезме, язылган, менә безнең төп темамыз дип инде, мәсәлән. Алар кыз, ну, димәк, ул ничектер Хөкүмәт күзлегендә дә, яме, моңа күбрәк игътибар бирергә кирәк. Әйе. Һәм мәкаләләр чыга бит, мәсәлән, чүп, нигә безгә кирәк ул чүп җавызы? Икенче яктан, җавап, чүп безгә кирәкме ул җавызы? То есть, ягъни, шулкадәр күп игътибар бирелә. Элек, Дискуссия, элек әйе, беркайчан бара. да шулай булмады, минемчә, әйе. Әйе, шул теге э, электростанция, э, Әйе. атомный электростанция буенча гына бәлки. Һәм шундый- Чернобыль ф- ф- сериалы чыкты менә бу елны, гаеме? Әйе. Һәм чү- Узган Кеше елгы- яңадан Ә, быел, быел. быел. Әйе, һәм кеше яңадан ук игътибар бирә башлады бу проблемага, әйеме? Ичем дә миңа шул вакыттан шулай Кара, булды. тискәрегә кереп китсәк, э, тискәре трендлардан әйтер идем. Э, Димәк, ну, мин уйлыйм, бөтен кеше килешер. Безнең өчен, безнең шундый халык өчен ул э, тел конфликты. Бу ун еллыкта ничектер ул иң шундый э, поворотный, мөһим шундый ни булды. Белмим, нәндидер нәтиҗәләр булдымы, менә полилингваль мәктәпләр әйтеп була шулай бит, аның бер ние, шаукымы. Шаукымы түгел, беренче табыдыр инде. Җавап. Ну, җавап кабул итә.
Әйе, бу конфликтка җавап. Ә башка җаваплар булды микән? Менә ничектер җавап бирә алмадык кебек, э, җәмгыять тә, дәүләт тә җавап бирә алмадык кебек бу ситуациягә. Э, ул тагын да кискенләште. Менә э, Разина без сөйләшкән идек монда шулай бит үз үзен яндырган һәм протест белдергән шулай. Ничектер кискенләште кебек э, халыклар ни барлыкка килде ниндидер берләшмәләр, моны белән риза булмаган, нитмәгән шундый процесс китте һәм аның ничектер кайсы каяктан җавапны көтәсең? Хөкүмәттән дә, халыкларданмы? Юк, хөкүмәттән, хөкүмәттән мин көтмим, ә менә үзебездән, җәмгыятьтән ничектер безгә теге Чынлап теге берләшү кебек мендер үзең үзеңә халит халит юлларын эзләүме? Контент тудыруда, анда нәрсәдер бергә эшләү. Беләсезме инде мин азрак булды. Беләсезме инде мин җавап бирә тордым.
Ул шундый тискәре булачактыр инде. Хәзер мәсәлән күп кеше әйтә инде, менә безнеңчә түгел бу. Яисә менә беләсеңме, без традициягә таянып, яңа формалар тудырабыз. Менә без чын татар милләтен күтәрергә теләбез. Ну, ягъни элек тә яңгыраган сүзләр, ләкин хәзер ниндилек белән барлыкка килде ул? Миңа аңлавымча, хөкүмәт хәзер тел белән күп нәрсә хәл итә алмый, безнең хөкүмәт. Чөнки аларның кануннары бар, аларның, белмим, анда ниндидер серләре бардыр инде, яме алар үзләре анда коридорларда сөйләшәләр. Һәм алар мөмкинлек бирәләр менә телне бу яктан үстерергә. Бу, әлбәттә, грантлар, акча ал һәм фәлән, фәлән. Дигән, ул теге совет системасында кебек. Теория, ну, малые народы инде, мәсәлән, татар шагыйрьләре. Аларны хупларга кирәк, чөнки, ну, бераз теге геттода утыралар алар, без аларны, аларны тәрҗемә итәбез, алар тыныч кына да язалар. Без әйтәбез, менә карагыз, монда бар. Нәрсә әйтмәкче буласыз? Менә минемчә, менә бу телне озгайтуның шундый бер нәтиҗәсе, милли компонент дигән тискәре әйбер. Чөнки бөтен әйбергә ну, күрсәтер өчен. Аны тыга башладылар бөтен җиргә хәзер. Бик Ул тискәре әйбер дип уйлыйсыңмы? Бик тирәнгә китмичә, менә шул проблема. Тирәнгә китмибез без. Өстән өстән генә. Әйе, ну мисал әйтә, ну мин мисал әйтә, әгәр дә менә ике телдә булырга тиеш барысы да дип инде. Һәм бетте шуның белән. Ну, өйрәнү түгел, Ә мәсәлән, языгыз безгә эш инде, белмим, разъезд восстания, вос... ничек менә хәм утырган идем, тукталышта Восстание. торам инде. Восстание разъезды булды нәрсәдер. Ну, тәрҗемә итеп киң беркем дә кирәнгә китми торган әйберләр. Беләсеңме? Вот шул меня борчый. Көндәлек Ягъни ул тормышка кереп марк китми теге, дисеңме? әйе, фи- теге күрсәтер өчен өчен генә. Һәм менә бу әйбер теге э, кем чын татар, кем чын татар түгел. Ягъни менә безгә бирегез акча, аларга бирмәгез. Шундай бер башлыкка килә. Кара, Рәдиф, тагын, ну ул акча булган җирдә безнең җирдә шул инде ул, мин аңлап торам инде. Кара, монда тел конфликты түгел төп мәсьәлә. Кара, тел конфликтандан тагын нәрсә, син сөйләгәннән башыма килгән уй бар иде. Кара, ычкынды.
Ниһаять, дуслар, менә бу секундны.
Бу мизгелне онытып калыйк. Тәбестә башында Юк, э, тел конфликты дигәч, син тегез сөйли башладың да, менә э, грантлар ниләр дип. Э, ну, кара, нинди тел проблем, ну, проблема күрәмме сен? Бер яктан, әлбәттә, кызыксыну күбрәк бул, э, башланды. Булды, әйе. Әйе. Ә, менә менә әйтмәче. Гафур Рәдиф, искә төшкәндә. Менә игътибар зур иде, хәзер ул сүнде кебек. Әле мин әйткән идем, Миркаил абый Зәйдулла ул депутат булгач, шундый ялкынлы чыгыш ясаган анда. Безнең телләргә сугыш игълан иткән. Ә ниндидер выхлоп булмады кебек тоелды миңа. Ниндидер ничектер күңелгә үтеп кермәде кебек ул, таралмады да. Ничектер резонанс та булмады. Беләсеңме, теге арганлык сизелә бу темада. Бу темадан арганлык. Димәк, без бу конфликттан э, ничек булмасын, теге кризистан кемдер мөмкинлекләр эзли башлый. Һәм аны тормышка ашыра башлый. Димәк, без киресенчә кешене ардыртып кына һәм ниндидер чын менә тотып карарлык э, эш эшләнмәде. Ну, өлкән буын, гомумән, бу әйбер белән болай да кызып йөрде-йөрде, алар үзара анда яшиләр ул тема белән, әйеме? Ләкин алар бер нәрсәгә тәэсир итмиләр. Урта буынга иң мөһиме анда, белмим анда, тук булу, йорт булсын, җылы булсын, балаларың да укуга керсен дип, менә шул проблемалар. Тел алар өчен гомумән теге. Бик актуаль проблема. Әйе, проблема түгел инде, әйеме?
Безнең өчен бәлки ул кызыктыр инде, чөнки менә без әле теге ничек аны алар белмим. Җенләнеп йөрибез әле бер белән. Бездән соң килә торган буыннарга ул шулай ук кызык түгел, дөресен әйткәндә, чөнки алар өчен тел нәрсә ул? Тел ул инструмент кына. Минемчә, алар өчен менә кем, кем син булуы, э, сорауга алар башкача җавап бирәләр, минемчә, күпчелеге. Менә шулай бер. Кара, ә, мин тагын бер әйберне әйтеп калыйм әле, бүлсәт конфликты белән Причем бәйле. суверенитет балалар буларак Безнең инде. син әйткән сүздән тагын нәрсә төшеп кала? Ә, мин күрәсем килер иде татарча шундый ә, студентлар хәрәкәте. Мин ничектер менә хәзер студентлар белән еш аралашкач аңладым. Ә, димәк, мәктәпләрдә азмы күпме дәресләр керә. Татар теле укытучылары бар, шундый беләсезме? Үз эше өчен янып тора торган. Алар әйтә, «М- анда Аня дигән кыз безгә, мәсәлән, минем яңа килә, әйтә, Тәбрис, мин татарча беләм, безнең укытучы шундый иде. Казан кызы. Татар түгел. Татарча белә, сөйли ала, олимпиадаларда катнашкан әле. Гап-гади э, кыз Казан кызы. Э, һәм шундый янып барган кешеләр бар, һәм алар югары уку йортына кергәннән соң монда дәресләр бетә. Э, ничек дип әйтим инде, теге дәресләр бетә. чаралар татарча юк, чөнки аларның День первокурсника, студент года анда, мисс анда, КФУ, белмим әллә нәрсәләр анда. Бик күп шундый, хәтта самодеятельность, шундый үзешчән чаралар, берсе дә татарча түгел. Һәм минемчә, ничектер менә бу э, кая караганбыздыр, менә ничектер төшеп калды бу э, бу прослойка. Минемчә, менә хәзерге вакытта студентларны коткарырга кирәк. Чөнки полилингваль мәктәпләрне бетерсәләр дә, ул яшьләр Алга таба кая бара? Үзенә татар мохите ничек таба менә югары уку йортларында? Менә Уфада мин беләм Айсылу белән аралаша идек. Аларның якташлар җәмгыяте бар, ассоциациясе бар. Һәм районнардан килгән яшьләр бергә тупланып шундый ассоциация. Бәлки ул ничектер син теге комсомольский дип әйткәнем бар инде, имеш шундый бәлки хәрәкәткә ошагандыр. Ләкин аны шундый горизонталь итеп, Беләсезме, шундый солидарность, бер-береңә ярдәм итү хәрәкәте итеп тә ясап була бит. Ләкин татар телендә. Юк, бары тик ничек дип атала иде ул Көнбатыш университетларда инде. Братство.
Клублармы анда ничек? Братство, братство. Шунда җыелалар, сөйләшәләр анда төрле мәсәлән, бары тик клубы христианской молодежи кебек анда бар инде. Башка башка берләр тик. Әйе, клубный шундый темалар кебек. Нишләнү кызык иде ул һәм Белмәсә өстәргә. Нәрсә әйткәндә. Һәм мин тагын бер мин нәрсә дигән нәрсәгә?
Юк, мин комсомол дип әйтмәмче, просто мин күрәм, гомумән бөтен методлар менә шул кире шул әйбергә терәлә кебек инде. Ягъни, ниндидер бер шау-шу тудыру кебек. Менә карабыз, менә бергә без, монда барысы да шат. Әйеме? Һәм менә бу, ну, 20 ел, әйе, ә, ну, вот 19 ел елның азагында мин күрәм, мәсәлән, минемчә, менә бу яңа ел бәйрәмнәре шундый зурлап хәл гөрләтеп утыра, без күрәбез, менә узган елны Казан шул кадәр теге яктылык белән, ну, күмелмәгән иде, дөрес әйткәндә. Менә бу ел ничек тә менә акча да бирделәр кебек, әйеме? Һәм бөтен бәйрәмнәр күрсәтәр, әйе. Яхшырак бизәделәр. Әйе, шуны әйтәсезме? Ну, әйе, әйтәр, нәги, карагыз, барысы да тыныч, барысы да шәп, барысы да тук, барысы да проблемалар безнең юк дип инде кебек. Менә без яңа позитив нотада тәмамлыйбыз бу елны. Юк, минемчә, менә шул шундый комсомолдан каршы мин. Әгәр дә нидер берләшмәләр булса, әлбәттә, берләшергә кеше Юк, әйе, клуб нинди комсомол булсын инде? Клуб ул берләшмә беренче чиратта. Ну, менә кара, тагын бер э, тискәрен әйтәбез дә шуннан яхшыны сөйләрбез э, тагын бер әйбер менә мин элек э, элек хәзер дә инде антиутопия темаларын яратам китаплар Мин аларны бик күп укыдым. Һәм анда һәрвакытта да цифрлаштыру шундый э, цифровой тоталитаризмга Әйе. китерә дип һәрберсендә әйтелгән инде. Әйе. Мин уйлаган идем, бу ниндидер ерак киләчәк дип. Һәм э, син әйттең социаль челтәрләр турында, плюс цифрлаштыру бара, роботлаштыру. Хәзер камералар күзәтеп кенә тормый, таный анда. Сиңа әйтә ала берәр санда. Рәдиф сәлам дип кайш. Там бер ике елдан соң банкомат син белән исәнләшә башлый анда. Исем белән. Сез әйттеләр бит хәзер инде хәзер син таный ала ул. Әйе, әйе.
Һәм э, банкомат, камералар һәм э, без күрәбез ничек итеп моны тискәре рәвештә кулланалар. Шулай бит ул ничектер безнең татарлар белән дә бәйле булып чыкты. Э, теге Кытайда баллар куя башладылар, шуннан сон куллана башладылар уйгурларга каршы. Менә минемчә соңгы 10 еллыкны шундый бер тренды тоталь рәвештә цифрлаштыру машиналарда машина йөртүче кирәкми, үзе йөртә шулай бит. Шундый биг даталар, данныйлар һәм аны дәүләтләрнең дәүләтләрнең бу технологияне шундый тискәре якка куллану. Тискәре ягына әйтәр бит, бар теге теория заговора, ягъни

Чик, кинәт без аның бөтен әйберләрен сатып куймабыз, барысы да чикта әйберләр киенгән, әйме. Кайм белән сәсән эчендә. Мин урысныкын кием.
Урысныкын.
Һәм анар кинәт алар әйтә беләсезме, без бит сезгә әйтергә оныттык, без бит шулай ук әле дә хәзер дәүләт тоталитар дәүләт. Әйме, безнең бөтен теге экономик казанышлардан ары. Һәм менә кемдер әйткән иде бу мен әйтәм, сезнең балагыз нинди телләрне өйрәнә? Инглиз телен, рус телен, әйтәм, кытай телен өйрәнергә кирәкми. Кирәк мирәк. Кирәк булганда безне барып сатып алып әйтерләр. Әйе. Әйе, вот телисеме, теләмисеме, теләмисеме, теләмисеме. Шуңа күрә монда хотя бы бер плюсы бар бу әйбернең. Э, Без киләчәктә барабыз Кытай телен өйрәнербез. Белмим. Менә Шул. Мгм. Е, Яхшы э, Яхшылар, трендлардан м, син Казан турында әйткән идең. Ну, Шәбир. мәсәлән, нидә тренд бар теге теория малых дел. Мәсәлән, ул тренд ничектер менә үсә узган. Ну, кеше әйтә инде, менә мин протестларга чыкмыйм, мәсәлән, мин плакат белән тормыйм, мин үз эшемне эшлим, менә мин тирә-якны, үзенә кеше планетаны үзгәртәм, әйме? Һәм кеше әйтә, гаять аны шулай тәнкыйтьли дип әйтә. Әмма менә бу теориягә бәйле менә безнең күп нәрсә үзгәрде Русия өлкәндә. Кеше әйтте, Килешәм. мәсәлән, мин, мин кафе ясыйм, мин телим, мәсәлән, ну, әйтәләр, мин сәнрек, белмим, төрле кухняларны, мәсәлән, үсешәйме. Мин аңа ошыйм, мин ачым, ачтым, мин эшлим аңа, миңа акча җитә, һәм кеше аңа тартыла. Бөтен теге кечкенә генә медиалар шуның турында яза, әйеме? Ягъни ул теге ерактан күренә зу- зур вакыйга кебек, Әйе. үсә-үсә бара, һәм ничектер менә без барыбыз да, менә бу шул теге утраулар аша йөреп-йөреп, менә шул- безнең өчен шул Казан ничектер Яңа Казан кебек әверелде. Әмма Казан искечә калды дөресенчә әйткәндә. Килешәм, килешәм. Э, юк, Казан үзгәрде һичшиксез. М- Монда синең белән килешмим. Э, Чынлап та безнең арада да бит бар гаиләләр, э, кешеләр аерым. Алар үзләре бер оешма кебек. Э, Алар аталмый бит анда. Н- Назим Кого? Назим Корпорейшн анда, да. А, Ул бер кеше, э, теге белдем әле безнең бит иллюминацияләр бар. ә, Кабан күле буенда төнбоеклар утыра. Аны Назим ясаган икән. Ну, если Итак, Жюлия Карен- Гринда. Ну, әйтәм, карале ничек матур дигән идем. Егерме, егерме, миңа Әйе.
шуны өчен нәрсәдер сәер дип күренә, күбесе. дә сәер күренә. Әйе, әйе, бар шундай.
Һәм ә, шундый кешеләр бар, кем үз эшен эшли. Шулай бит анда видеолар, лекциялар төшерә анда Илдар. Һәм алар бик күп менә санап китсәң, кемдер рәссам буларак анда, кемдер видео видео чыгаручы буларак, кемдер музыкант буларак һәм андый э, теорияне тормышка ашыручы кешеләр күбәйде. Ә менә карыйсы әйтәсем бит ясады. Һәм тагын бер яхшы тренд, гомумән татар мәдәниятен йөдер ул теге, ну, геттодан китте, әйеме? Ну, мәсәлән, без күрәбез. Ул булдымы геттода? Ну, юк, ну, мәсәлән, булмады геттода. Ну, белмим, элек мәсәлән мин күрмәдем э, татар концертларында шул

Африкадагы музыканы, әйеме? Ләкин тыңлыйсың.
Алар шулай ук аны кабул итәләр, менәме шусы кызыксындыра кайвакытта. Әйе. Димәк, геттода, геттода. Һәм менә беләсезме, бу башка караш барлыкка килә. Һәм мәсәлән, без бәлки белмибез, ничек бу әйберне кешегә тәкъдим итәргә, һәм менә без башка милләт кешеләрен килә алабыз да сорый алабыз. Сезнеңчә, ничек менә моны, ничек моңа упаковка бирергә, яме ничек моңа нинди бренд табарга? Ну, шундый әйберләр, минемчә, алар безгә шул яктан бик яхшы булыша алар. Һәм ничек тә безгә яңа горурлык өстиләр кебек. Чөнки без хәтта менә кайвакыта кеше аңл- сез аңламыйсыз, никадәр сез кызык икәнлегегез турында дип әйтәләр миңа. А, о, рәхмәт. Аңладым.
Я.
Юк, Казан турында әйтмәкче идем. Димәк, Казан ул Шын, минемчә, чынлап та башкала булды. Башкала булды бу 10 еллыкта. Ә, чөнки зур чаралар уздырганнан кала, ничектер шундый Көчле үз фикерен әйтүче берләшмәләр барлыкка Син аны килде. зур чаралар белән бәйлисеңме соң Казан узган? Юк, шуны әйтәм. Зур чаралар белән бер рәттән, Әйе. шундый, ә, беләсезме, кечкенә генә группалар, төркемчекләр, берләшмәләр барлыкка килде үз фикерен әйтә торган. Һәм, ә, безгә әйтәләр бит инде, сез вообще теге ни, обнаглели уже сезгә барыбер ошамый типа нәрсә эшләсәң дә чит шәһәрләрдән әйтәләр инде гадәттә типа бездә кебек яшәсәгез иде дип инде чын мәгънәсендә бу шундый минемчә башкала билгесе димәк шундый провинция бөтенесе белән довольный булган провинция түгел ә чынлап та ничектер үз проблемаларыңны күреп аны әйтә белү һәм Шул ук вакытта Казанны ярату. Менә шул тагын Ярату бар бит инде. Барыбер теге хөкүмәттә дә бар. Кеше кире Мәскәүдән кайта башлады. Ну, Казанга гына бәйле түгел, мәсәлән, кеше Екатеринбургка кире кайта башлады. Әйеме? Төрле зур шәһәрләргә инде. Һәм яңадан менә шул теге Мәскәүдәге булган тәҗрибәне алар куллана башладылар. Шул кайтулар турында. Гомумән, Россиядә миллионникларда кызык була башлады тормыш, әкренләп. Һәм Казан бу исемлектә гел теге алда тора. Безгә бу җитешми, минемчә, менә шул миллионникларның тәҗрибәсен өйрәнергә. Кемнең тәҗрибәсе?
Мәсәлән, Екатеринбургта ничек? Екатеринбург. Ничек тормыш үзгәрә, мин белмим. Калининградта, бәлки, анда ниндидер бер, Түбән Новгородта. Мхм. Ничек тә менә без сүлебез, бездә үз үз юлыбыз бар. Без барыбыз да. Әйе. Без барысын да Мәскәүдән карап, Питердан карап алабыз. Ләкин без Мәскәүдә, Питерда түгел. Ни кызганыч, ләкин ни рәхәт, ни бәхеттер инде. Шуңа күрә мин мәлче, мисәл, безгә шундый брендлар тудырга кирәк, минемчә. Үзебезнең инде локал.
Алардан өйрәнеп.
Чөнки, чөнки безгә аннан кеше килә. Мәсәлән, Мәскәүдән генә түгел, мәсәлән, мин беләм, безгә Екатеринбургдан килгән егетләр бар иде, алар монда эшләделәр. Иң күбе Идел буе безгә карыйр әле. Әйе. Идел буе һәм Уфа. Ә менә шул яхшы-яхшы тренд, белмим, элек булганмы ул, мәсәлән, менә бу Идел, Урал халыклары белән ничектер үзара тел табу, табырга тырышу. Минемчә, бу, хәтта менә минемчә, менә бу киләсе унъеллыкның булырга тиеш тренды. Әйе, Идел буена шундый арендлашу, име? Әйе, чөнки менә без, әгәр дә без булсак иде зур дәүләт, дәүләт бит ул билгеләнми теге чикләр белән генә, тел белән билгеләнә, инде бер общность инде дип әйтик, әйе, дәүләт түгел, общность. Шуңа күрә минемчә шундый Идел, Урал культур автономиясе мөмкин түгел инде менә ничек аңлатырга аны, белмим аны. Ләкин менә без әйтсәк, без, әйе, без элек тә дуслар булган идек бит инде. Чиктер, безгә бергә яшәдек, әйдәгез кире шул яшәеш. Әйдә өйрәник әле бер-беребезне.
Әйе. Дуслашыйк.
Кире яшәр.
Бергә эшлик әле нәрсәдер.
Рәдиф, кара, син ничектер теге теоремалык дилдан шундый нигә күчә башладың. Һәрбер татарда утыра ул. Латентный э, последователь теоремалык дел. Әйләнә гел имперецка. Кара, э, мәдәниятка. Безнең соңгы 5 минут калды. Мәдәният турында сөйләшик. Э, бу соңгы ун еллык э, белмим мәдәнияттә ниндидер күренерлек күзгә күренерлек искә төшерлек шундый вакыйга булдымы мәдәни вакыйга мәдәни мәдәни мәдәни белмим аны тик төп билгесе дип әйтәсе әйтәсе килми чөнки минемчә бөтен теге казанышлар алда Чөнки без хәзер генә, ну, ин... Ну, юк булса, юк диген инде. Юк, казаныш беләсе, нәрсә әйтер иде, юк. Юк, мин, минемчә, гомумән, ничектер, без төрле алга, читкә көтен курыкмый башладык, менә шул казаныш дип әйтер идем. Чөнки элек андый берәрне күзәтергә китереп була алмый иде үзе әйткәндә. Һәм ничектер, беренчедән, без үзебезнең теге тарихның зур икәнлеген аңлый башладык. Әйме, ягъни ул 17 ел белән генә там башланмый. Чөнки минемчә элек без ничектер менә совет чорына гына карый идек. Ничектер элек теге, ну, хәтта дирәк тирәнрәк хәтта тирәнрәк хәтта тарихи кара ну болгарны э, төзекләндереп ниттеләр белмәсәм яхшы башлады менә ул ничек сиңа соңгы идеяләр мәсәлән яңгырый хәзер мәсәлән э, ягъни безгә эзләргә кирәк кайдыр элек элек борынгы борынгы заманнарда булган әйберләрне ягъни без европа белән э, Теге очрашканчы кадәр, га кадәр булганда бер-берне. Һәм минемчә менә бу әйбергә күбрәк без игътибар бирсәк, бу минемчә ниндидер зур э, нәтиҗәләр бир иде. Болгарны төзекләндерү. Ой, белмим, бу ничек тә минемчә уңышсызлык. Ярый. Ну, вот Булгарда. Кара, кыскача гына. Ә менә 10 еллык эчендә э, театр Үсте. Театр үсте. Татар театры. Театр үзгәрә башлады. Яңарды. Ну, бераз яңарыш кичерәме?
Кичерә генә башлады ул минемчә хәзер генә. Без без менә театр турында сөйләшик тә. Юк, кыскача гына әйтик. Ага. Ну, музыкада, музыка. Музыкада әйе.
Нәрсә әйе? Нәрсә әйе? Тыңладык, вайбер бар.
Күбәйде.
Әйе, күбәйде. Ну, менә элек мәсәлән, минемчә. Менә суперстар булмады, ничектер. Суперстар ул Элвин Грей.
Элвин Грей. Ул аның ун еллыгы. Ул аның ун еллыгы. Ну, бераз мәсем я куркыта. Ул ничектер тиште. Куркытмый түгел, белмим, вот Элвин Грей кебек, тагын ун, ун Элвин Грей булса, мин әйтәм, бу тренд, бу ягъни татар теле белән бәйле. Ә минемчә, бу методика белән генә бәйле һәм зур тырышлык белән. Аңладым. Элвин Грей, белмим, ул, Яхшы. Бәлки ул шундый феномен.
Кино, кино. Кино буенча, кино, иң кызганыч, ну, Ират Хәсән әйткән иде бит, хәзер дә кино кешеләрнең теге үз э, э, өметләрен теге хыялларын ашка тормышка ашыру буенча тренинг кебек ну суанасы чыкты прокатка ну нәрсә чыга башлады прокатка ләкин чынлап киң прокат татар телле миңа татар телле кино кирәк миңа теге татар киносы татар киносы түгел чөнки әйтәм бит мулланы чыгардылар аннары хәзер чыга теге э, э, кем әле ул теге Яңа Камал театрында барган Кире? спектакль- спектакль буенча. Ага, Кире, яра, Кире тоже анда шундый ук темае бар. Аннары мәсәлән, э, исәнмесез. Ягъни менә менә бу. Күкрәккә кобра. Сиңа А, татарча татар телендә нидер гади бер теге тормыш миңа бәлки, якын булган бәлки яшүсмерләр тормышы. анда. якын булган Э, нидер бер кызык тема. тема Э, булсын, аны э, нинди- социалочка. Чөнки, мисал, шул ук тематика ул, әлбәттә, инде, әлбәттә, ул шулай грантларга, Аны Рәдиф, тегә- Рәдиф, тегә Рәдиф, була, тирәнгә ләкин, китмә. ләкин проблема шул, аны ничек аннары башка кешегә күрсәтәсең аны? Әйе. Вот чыгарасың аны чит илгә, әйтәсең, менә бу Ә әйтәм, хәзер аңлагыз.
аңлагыз, пожалуйста, менә Әйе, нәрсә безнең ул, безнең тараканнарны. татар- Әйе. Ал- Кара, ә, әдәбият. Зөләйха күзләрен ача. Шамил Идиятуллин Ну, алды. мәсәлән, мәсәлән, әйтер идем, Э, рус тел- рус рус телле. рус телле дә, э, Татарча әдәбият барлыкка язучылар. килә.
Чөнки минемчә татар теле Ул да шундый дискуссион татар, татарча, татарча әдәбият ул ничек тә менә Аканечников йортында калып, анда үзенең теге уҗара чараларында ничек тә яши. Алар үзләрен дип зур дип саныйлар. Әмма һәм минемчә менә бөтен шул Яхинага каршы булган әйберләр ул көнләшү генә. Ну, Шамил татар кешесе. Татар акылы анда. Бу Грасмер Шамил а вот аны Ул укысаң, анда үлә. ул бердәнбер роман язган кеше. Әйе, ул романнар яза, ул премия а- Җи, ала. юк, А премия премия алучылар арасында дим. премияра ала, ләкин аны кем татар н язучылар арасында хе хитабы укыганы бар? Мин Алар гом укыдым.
Ну, син Мин язучы түгел ич.
автограф бар.
Ә, язучылар арасында. Мин постлар язам. Кайчан аны Ништәтс? кайчан аны я язучылар берлеге үзенә чакырыр? Әйе, килешәм. Кайчан аны язучылар берлеге чакыр, аңа нәрсәгә ул, Рәдиф, син кеше көлдермә. Димәк, шулай аңлаштык. Кешене көлдермә.
Рәдиф кешене көлдермә. Димәк, бер яктан алсак, шундый нәтиҗә ясыйбыз инде, глобаль трендлар. куркынычлары бар имеш шулай бит экология цифризация һәм башкалар бар ул глобаль трендлар бөтенесе безгә тәэсир итә милләт буларак та казанлылар буларак татарстанда яшәүчеләр буларак та һәм мәдәниятка безнең яраткан темага килсәк ничектер шундый әле Нәрсә, балкыш, ниндидер прорыв әле булмады, шулай бит. Ә, барыбер теге Шаткалар әйтеп була, бар. Әлиф нәрсәнедер. Шаткалар бар, теге фейерверк, фейерверкны кабызалар бит, теге салюттан Әйе. тетеп башлана. Син беләсең, хәзер матур, анар хәзер иң матуры булачак. Булачак име? Нәрсәне көтәсең? Теге Әлиф барыбер менә әйтмәдек име, ничектер төртеп чыгарды теге алтын маскалданы, әйтеп була шундый. э, театральный казаныш дип. Беләсең, ну, бер татар теленә бәйле, зур, татарча. Зур бер нәтиҗә дип әйтер Заманча идем. театр. Зур нәтиҗә идем. Бик кызык бул, бу, бик кызык булды ул яшәргә ул юлыкта. Әмма ни кадәр кызык булачак икән. Менә шул. Тыеп яшисең син, име? Прямо. Ну, әйе, әйе, әйе, килешәм. Ә, ничектер кайбер хыяллар да чынга ашмый калды бит безнең. Зур хыяллар. Мин мәсәлән хыяллана идем безнең татар яшьләренең шундый фабрик урынына эшли торган үзәге булыр дип, ул ничектер килеп чыкмады. Минем өчен һәрбер әйбернең үз вакыты бар өчен. Вакыт бар. Һәм кайчан фабрика менә чынлап та кирәк булыр, ул барга килер менә шуның өчен дә. Үзем дә Тагын бер конфликт бетерергә кирәк. Әйе, син үзең дә сизмәссең, ничек килеп чыкты ул дип. Ну, амин шулай булсын. Ярый, алайса нәрсә, безнең тыңлаучыларга телибез 20 э, саналарга. Күп ял итмәгез.
Әйе, уңыш алып килсен. Безгә килешми ял татарларга. Күп ял итергә, эшләргә дә эшләргә һәм икенче елны э, зур башкыш, балкышлар, зур ачышлар э, безнең барыбызны да көтсен. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан.